Apwoyo, an nya kilwongo ni Cowa Willy, atye Media Manager pa dul man ma tye ka lweny i kom tim me gero pi kabedo murumo ngetwa ma kilwongo ni Our Trees, We Need Answers. Apwod tutwal dok i lapenye ni, Ka ineno yen man tongone lumuke ni dong tye oya Acholi aye weng, pe tye dictrict mo i Acholi dong ma pe dong iye. Marac loyo aye watye ki dictrict macalo Amuru, ene tye matek wabino i Badee ki Agago ki dong Omoro. Egi nene dictrict angwen ma dong iye tego adadada. Ento dictrict macalo Nwoya dong jone otyeko yen nongo kunu. Icito i Amuru kany pud gitye ka mede ki tanyone. Ibino botwa i Gulu dictrict, i Palaro, Awac, Mpaibona, Weng, iciro loko pa dee, Latanya, iciro adilangi, Aragago, iciro lamoo i wang lobo me boda, Tongo yene dong tye marac ki eneno, ma kwed mo adada pe, ditte ka aneno, atamo ni adek me angwen pa bunga ma nene tye i lobo acelu ma Lubanga omiyo, dong gityeko tongogi weng kit-gi. Jo-ni ocako gitongo yadi kwaro macalo beyogi-ni. Ma lokke dong ber mutegi weng kitoyo kitongo ka cato nying ma kilwongo ni locks. Ber yen mutegi ma nongo otegi dongo mwaka cok miya ki wiye jo lutero weng. Kiloko ki kunu dong kidugo de i kom makar. Makar dong kitye ka tongo yen weng lataya. I wanene kine ka cabit dwe ma romo adek kiloko wigi kicako tongo yaa i kare man me korona ni jo nongo lokke ocako tongo yaa. Yaa aye tye yat mo ma pire tek i acwele kit me tekwaro ma kiworo pe kitongo adada. Olokane tye ka tongone ma pe lar alara i kom kare. Okweo ya en aye tye i kin yen mukene ma kite wa gamente nyo gada oketo aye lageng ni myero pe gituk kwede pien konyo wan macalo dano. Bot me tekwaro me Acoli kany, ya bene tye yat ma pire tek konyo wa i yo madwong. Me acel, ya tye yat, yat eni me two ni, yadi mapol ma dano. Two mapol ma a ki lobo-ni ya ma ka kitiyo kwede kiromo loko dwogo yat mapatpat ma konyowa maber adada. Me aryo, ya tye ki ature. Ature en maleng, ngwece kur, nenne mit. Ya tye i kin yen matek ma gwoko kot nyo yamo ka obino ka ibalo odi pa dano. Ya tye i kin gin ma i kom kare i yo pa muno dong kiyubo briquettes, cet ya ma kibiyo macol en, en aye kiloko dwogo makar pa muno en ma kicato acata ma dok nongo ber bene konyo tongo yen. Ya bene kicamo. Odu ya, dano ngeyo odu ya ber kede yoto kom pa dano macalo wan. Wacamo moo ya, wacamo odu ya, wacamo jami madwong ata i kom ya. A benefit pa nyo ber pa ya mukene tye ni, ya i kare man dano tiyo kede me wir moo kom ma giwiro en ni. Kono lutino ka nene ginywalo anywala nongo kiwiro ki moo ya. Latin dongo ma nongo kome pwot, latin nongo dongo mulil, pugi ma nene mit, ya nongo kitiyo kede calo wai me konyo lutino. Ki bene, ka tyeni gukwot, tyeni gukwot, gibaro tyeni, giwiro moo ya iye, gin ni tyeni mukwot ma tye iye-ni weng mollo. I gin eni onongo watiyo kwede calo me konyowa, calo ya gin ma pire tek. Pien konyowa i yo madwong, i camone dong iye pol ata, gicelo ki dek, giguro ki dek, gicamo oduu ya, gitimo nini, ya i acweli, nen kot ya, ya obed kong pote keken. Pote tye gin acel ma top aye ngom, mono wai ti deserve top aye ngom, ka otop lok idwogo manyiwa, manyiwa en aye weko ngom top mamit adada. Cam ku bino icik i pot ya ma ooni pe inongo pot ya two ka koro bino pot ya oo weng dog ingo ki neno ya bene tye natural resource meno lonyo pa gamente lonyo ma lubanga omiyo wa i lobo ni ma pe romo a cito ka mo keken i lum ma tye lok wa tye i Uganda ki Uganda tung ku malo me Uganda ki west nile ki tung ku nyango me lobo Uganda ki i Africa west Africa ci ya tye i kin jami mukene ma onongo ki gwoko ma acel mene muni bino ka nene calo waci ni a Lim. Meno awaco ya turu, tu ya aye kic kwanyo tero me bedo moo kic. Tung kumalo i Uganda tye ki kic madwong tutwal pien kicce bene lim loyo ki kabedo mukene ni pi tu ya ma kitiyo kwede. Ento ya egi ni ducu me neno wawaco ni pigi tegede gitye ka aa weko ka ineno kic, wuru kic tye ka dok piny i lobo Acholi, yen mabeco ma nene gwoko wa kot ki yamo ni weng tye dok cen. Moo ya ma nene dano tiyo cato kede olim i cinge ni weng tye dok cen. Kic ya obedo gin ma pire tek konyowa i yo madwong ka iwinyo awaco wigi pol adada. GMOs, ya pe tye GMOs, tye organic, cam ma a ki i kom akelo pe dok myero imed kono, kono imed ngo, kono imed ngo. Ya mukene bene tye me acel, pitone ka ipito tye gin ma kilwongo ni weather register, kono ceng ryeny, kono kot cwer, ya ka otwi dong otwi, nyak mere dongo kit ma pe iparo, yadi mukene myero kiki i yat, kono kiki i yat, ya dongo pire kene labongo balo, ngete mo keken cere me kiro yat bene anya icamo. I gin eno weko, ya tye i kin jami ma kitamo ni pigi tego, dok calo tekwaro ki tekwaro giworo pien onyo ya iloyo icingwa, kelo cene dok gwokowa.

I loko tam i wigi ni kite ne itye ki eka angwen tye ki eka abic me yen mukene ni iti kwede maber ci lokke ni iromo tongo eka aryo ento ka itongo ipito yen mukene idwoko cen yen eni nongo bedo fruits romo bedo yen me bao romo bedo yen me gengo yamo egi dong en atamo ni ka konyo dano tye ki konywa wek wan wamede ki kampen ni wa oo bot dul dano ducu pwonyo dano i kin gang kit ma dano romo tic ki ngom gi loyo tic ki yen. Te lokke ni, me acel, wan macalo tim wape ki dul mo ma miyowa cente. Wan wabedo dul pa luco lok ange, lucung wi biye mukene, lukwed madongo, ki lupwonye me univaciti. Waketo wiwa kacel, warayo cene i kinwa, konyo wapiko mo, wawoto i kin gang ka ma wacamo iye, ento wacamo ki cene eni. Kani financial support ni, yo mo me konyo lim wek wan wawoto i kin gang, wabedo i kin lwak, wupwonygi. Neno manyen dong tye ni, kite dong yen dong oa mapol-le, restorative. meters ma waromo medo ticgi ni Game Pouring, Volunteers pa bulu ma gitye nyo dul pa bulu mujale i sub-counties, i Parish level ki i Village ni bedo ki gin ma kilwongo ni Nursery Beds pi varieties of yen, kono obedo odugu, kono obedo yaa, kono obedo beyo, kono obedo tido, pien mito wa tye me dwoko cen i Indigenous Trees ma neno Lubanga omiyo botwa ni. Ka ineno jo ni oyubo gitye ki gin yen ma dong gin a ki botgi i sub-county ci gipoko o bot lwak, me acel eni mito kidilo i capacity pa lutic eni. lupit yen-ni te lokke ni capot nongo mitte wek kiko koti. Me aryo myero ginong ki gicilli. Ki me adek myero gicapotingi. Kare mukene nongo biye dwong, balo yen pe kipito. So jami eni weng mito lim. Neno wa tye ni kikonywa wek wa o bot lwak ki capoting wa ki lok ki lim wek yo wa me dongo duru me rweyo acoli me neno meno manyen me tongo yat oa o ka ba inyo yo me ryemo can. Eni atamo ni gin ma pire tek adada. Ki me aryo, dano ducu myero bin oto cinggi. Pien wan eni wabedo dul mo matir, lumek wano ibedo dano apar keken. Ento nongo watye ki lutic mapat pat ma gitye ki kero mapat. Watamo ni dul mapat pat ma gitye ka konyo i kit me dongo lonyo i acuc-ci, myero ginen ni gikero komponent pa dul ma neno lok kom lweny i kom kabedo mogo ma pe orumo ngatwa. Ka icito ka timo duli mapat, myero icen inen ni, Obino kacel, olweny opwony dano wek dano owek to yat. Egini atamo ni gin acel ma pire tek ni gukonyo wan lweny i kom gwoko yaa tutwalle. I kare man dong tye neno ma dong girwako aye wangi me ciko yaa i Lubacele, ma kono yaa tero mwaka madwong me donyo. Kadi bed kite meno, gire ka mukene ma wuwoto i dog gang manok nongo dano tye ka pito yaa, yaa nongo dongo ma ka ipito ka ma ikoyo mac pe wango yaa ineno eni tero kare manok me dongo loyo ma bedo ka wango i tim. Te lokke ni dano myero ocak yuo. me puru ya calo wek gin mo bikonyogi rom aroma calo dano pire ki lamwony, dano pire ki muyebe. Pien ya ki gwoko maber, lonyo ma labed naka bikonyowa i yo madwong kadi bed ni awaco.
Gin mo ma dok par penyo, nga inongo ni pire tek myero iwaci? Atye wacci ni mere an atye gwok bot kaka. Kara dong otyeko romo. Acwele ma bedo i Uganda, acwele ma bedo i wi lobo kong papat odwog gang. Wubin ki laa gang. Ngom maeni Lubanga omiyowa, ngom ma ceko cen. Omiyo wa ki lonyo macalo en yen en ma ineno tye ni. Ka nongo lwak tye ki ngec ma gitiyo kwede maber, nongo gengo wa bedo lega. Ka dano omoko woko, dano pe mito bino gang. Acholi kaka ma nene, kingeyo lok ki woro, ci nongo kaka ma bilpilo wi dano-ni, wa idugo lulega. Pien lurok gubino mayo yot ma weng, can, medo ameda, medo ki kor lweny ma watye ni. Ci peko tye ni, dano ma tye woko bino to cing kacel. Gidongo duru matek wek gikony kaka me kare man girweny, gitye ka turo yen.

Oye old elected leaders ocake from minister odugu wa piny dano tye mere nongo e change of business gin woto awota kuman dano woto awota so dano weng dong tye wa LC one wa even lwak me kin gang ento weko lweny aye tye tek odugu dong gin mono lwongo ni cartel ki loke ni kwo bene nongo tye risk meno gin wek juk ngece jone gur dano ngut duku wek etim gin akele ni kibino kiketo dano under gun point so dano weng i actually ni tye ento rac ne loyo weng lutela wa myero obed ka cuko gang gin aye tye ka ye gin aye tye ka bino i lobo mego eni aye gin marac

Amito awac i wiye pingo wan macalo Acweli pire tek tutwaliwa ma nongo wagwoko ya tye i kin yen ma pe gitongoga ata. Itekwaro me Acweli Inge ni kare ducu wan dong watye ki cer madwong ma waworo gi macalo lagoro ma ka ineno ceng tye ka ryeny matek kot pe ka cwer ludito tiyo ki yogi macalo yo acel me kweyo cwiny cere mapat pat onongo kikwanyo ka ineno moo ya gitero ikin jami mukene ma kicito kilego kwede ko cere eni me miyo laa wek kot odwogi eno weko ikare mukene inongo ni ka piny ceng tye ka ryeny ludito cero laa ma odwogi ka kibako dog i kot cwer matek i lobo acudu, cam cek. Eni aye jami ma nongo wan macalo acudu waneno ka kine pire tek wek oya ki i kin yen mukene ma pe gitongo pien nongo konyowa i gwoko tekwarowa mege i kit jami ma iwinyo awaca eni. Ki me aryo, ineno cam ma cek i lobo acudu madwong tutwal-li obedo ma lukke ka ineno pot yaa eni. Pot yaa eni ka opoto i ngom, topo, ma muno wa i manyiwa. Ngom i kut top pe ngom, roco ngom weko moc ngom bedo maber adada. Wek inen Acholi i kare macon gingeyo gi calo kabedo ma nongo cako ceko cam loyo ki i Acholi ma nongo kilwongo gi Uganda ma kilwongo ki ni the food basket. Pien nongo wagwoko yaa madwong, ludito wa nongo pe tongo yaa and yaa eni ka moc odonyo i ngom konyo wa roco cam mwaka ki mwaka nongo cam cek matek pien nongo pe kitiyo ki kemikol ma cal i kom kare kitiyo kwede nongo me lonyo ngom. Ngom ma nongo top kene pi pot yaa egini. Ah, ci mukene bene yaa, yaa tye calo gin acama botwa. I nge ni yaa tye jami madwong ma dano camo i kome, waromo nongo duu yaa ma aa ki i kom nyig yat ma kilwongo ni fruits. Ka nyig yat ene kakare oromo, Dano camo madwong adada kicwako kibango odu yani mere iye tye dwong giromo twere atwoya ki nge lacen dok itiyo ki moo ya pinyo cwinyo ka icamo nongo pire tek tutwal ka ikare me ya tutwal idwe ma abic ki dwe ma abicel ilube cilo ma nongo ya tye matek tutwal ento weko wagwoko ya mukene tye ikom ya bene tye gin ma bino moo ya moo ya wa eni konyo wa iyo madwong moo ya kitedo ki dek. Dek en maber ma kilwongo ni dek ngur pa acweli-ni ka kipiyo maber kiketo moo oya i wiye en aye onongo gin ma pire tek ma nongo kicamo pa lutino ma pire tek i kare me yaa ci wan wacamo ki moo oya me tedo dek. Onongo wan pe wayinyo moo ma a ki koni cuma pa munu moo ma a ki kwene. Wayubo moo oyawa en aye watedo ki dek muweko aneno two onongo nok botwa pien onongo wacamo cam ma mono wa etye organic pe kirubo ki chemical mo keken. I iye bene moo wii. En mo wi en i iye tye dwong, iromo nongo mo en mo ya me liyo aliya kekeno-ni, ma ka ineno lutino ducu ma kinywalogi nongo giwiro komgi ki mo ya. Ka ineno pen latin dong opoto, bedo ka keto mo ya aye wek okwe, ma nyuto ni mo ya-nu okonyowa cango dul bwur. Kit wa wang bwur eni ka ineno okwote akwota me neno kibaro, kionyo iye mo ya ma kirubo ki latok ma lwoko cilo ducu ma tye i wang bwur pa dano meno weko bwur cang labongo ayela mo pa yat pa munu meno onongo kite ya watiyo kwede ki moo ki dong moo me wiro kom i kom kare onongo imedo rwom ne tye iromo nongo moo ma nongo tye ma pige moo en ma munu lwongo ni grease bene tye a ki kom ya eni moo ma ber loyo ki Africa pa ya ducu a ki tung kumalo me Uganda ma oweko wan watye ka neno ni ya eo obedo gin ma pire tek adada ma oweko kigwok ya okonyo kit jami ma an awaco ni. Wan i kare ma pud watino ya ka itongo kore odokke bedo tye. Labolle ineno kitemo tongone ni odokke ma bino eni wan nongo wakwanyo en wanyamo pe en nongo lim mo moni tye bedo i dogo macalo wai dano kom kare dong nyamo bol gam, sweet gam gini wan nongo wanyamo ya odokke eni. Odokke eni ka ineno konyo me lwoko te laki. Inyamone te laki idwoke maleng two ni okal mo keken pe maki. Pien laki eni ducu cawa weng cam ma mukene ka inyamo ki odok, odok bino kwanyo wek i kare mukato angec okal nongo pe mako dano ata ata pien Yaa eni tye i kin odok mukene ma nongo wan wanyamo ma tye organic. So odok yaa onongo konyowa tutwal i kit me gwoko te lak. Two pe mako dano two kal ene pire tek nongo yaa gibbe. Yaa myero obed cok cok dog gang nyo i dye kal nongo kiketo yaa tye. Pien ka kare oromo, lutino otongo en odok kore ni kinyamo en. Ma wawaco ni yaa ka itongo kok calo dano kok ki pig wange en pig wang yaa ma bino ni en odokke en ma nongo pol kare kigwelo. A odok yaa eni bene ka kare me ciko winyo tye pien i kare can ngi dano cito i punu. Odok yaa ni kigweno ci kiriyo i kom tal ka iriyo i kom tal, ci icito ilyeto ki mac ci dong iketo bedo i puno. Winyi dong kubino ka moko i punone ka opye ki mudoki i dog kulu ki kare me or kwede calo me dwaro winyo. Odok yaa dong moko aye i tyene winyo nongo pe romo cito kwede. Ma nyono kitiyo kwede bene odok ma a i kom yaa-ni calo me dwaro me konyo mako winyo ka i kare me or ma nongo dano tye i dwar ma oweko yaa tye i kin jami ma pigi tego iwa macalo wan acwele pi jami macalo kumeno. Pud watye mede ki waco ber pa yaa macalo yat. I acweli kany wan watye ki kic ma dong lim loyo ki wi lobo. Te lokke ni kic eni ginongo moogi ki i kom tur ya. Pien ya ka calo watye i wot en labolle ma wabedo ka wot i kabedo ka eni, ngwece ma kur ni game wa cen ma kur adada. Me nonge myero icak me neno nango ne ananga ki yamo. Ci ka ineno bong mapol ma kibologi ni kic gamo cwic ma lim ki i kom tur ya ma giloko. Nen labolle calo kibolo kic bong ca tye i nget ya ma nyuto en dong a gamo ki kenyo. Te lokke ni ya onongo konyowa tutwal i kit me kelo kic ma bene weng kelo gin ajama. Ka ineno i kom kare lobo acweli, yaa tye ka cito woko, polle gitye ka toneo, ma nyuto ni kic, kit ma ineno wan con wayubo ki kic-ci, kic rwamme tye ka dok piny, ma oweko wabedo ka lok ni yaa tye i kin yen mukene ma myero kigwok ki i lobo acweli kany i kit me gwoko kic. Pien wat tye i kin yaa ki kic, wat tye i kin yaa ki kot. Meno wabedo ka waco ni i acweli kit me tekwaro onongo kitiyo ki yaa macalo moo, yaa ma kicito kwede ka lemo, I mean ka lamo Ka bako dogi i wi cer madongo awaco lagor ma giworo ki moya i kine wati ya ka ma gitongo iye nongo kot pe cwer i lobo acwali wek ineno ya nongo ki woro pi en wati i kin kic wati i kin ya ki wati ki wati
Wati i kin dano te owace wek. Wat matek tye i kin jami eno weng, ya, dano, kic. Gin weng camo kacel. Calo ya labolle tye i kin yen mukene, en cwalowa oxygen, wan wacalo carbon oxide. Tipo ya ka ibedo i dye kal nongo ngic ma pe lare nongo pe myero pea. Yamo kuti tutwal dok i kare ma ya oture-ni ngwece kur ma nongo umo i cawa weng gak ka ngweyo ni ung nongo gin man nongo mit mit mo ma pe lar. So ya nongo tye i kin jami mukene ma wan acwele waneno calo wai kony me kwowa. Cet ya en ma kibiyo mone i keno-ni. En aye i kom kare dong muno oketo diro ma kilwongo mata ma kar pa muno ma kilwongo ni briquettes. Briquette to ni technologies obino ma cet ya ma kiloyo ma myero wan waony i lum-mi gin cito nyongo maber kicibo kine matek. bino dwogo yen makar ma dong wan wawango makar awanga calo ki i kom yaa-gi, wawango makar ki i kom yat mukene-ni, mono dong oloko ni cet yaa ma neno waonyo i wi oduu-ni dong bene kara tye makar, ci makar-ni ka icwinyo, macce lyet, ikwanyo nyig abicel keken, itedo deko dok muru pii lwoko weng ki lutino, ma nyuto ni yaa eni kara me ka tongo yaa atonga, wan dong waweko yaa onya, obikonyo wa lok ki makar, pien wel dano ma tye ka tic ki makar mete, ento makar eni dong bedo makar pa muno ma kilwongo ni briquettes, so yaa ma dong konyowa eno Ber pa yaa mukene tye yaa pe iketo iye gin mo calo yat gini tye organic ni kono eni GMO kitimo obed grafted pe yaa dongo pire kene pe ni ikwanyo chemical icito ka spraying yaa pe ni ikwanyo kono yat ango imiyo ki yaa, yaa miyo gin na tye organic camme weng tye organic pe dok tye cam mo ni eni kono ngo camme en kite dong a ki Lubanga miyo kadi ki lwet ngom en ber pa yaa eno. Nongo aloko i kom ber pa yaa ilokke yat, yadi ma pol a ki i kom jo ma camo yaa, yat madwong adada. In ka icamo moo yaa cito lwoko iu maleng adada. Wan neno wa banga moo yaa ki gwanna ki kado keken nongo kuu, nongo latin gak ma doge olil, nongo kom latin ywot ma pe lar. Yaa obedo gin cango two mapol i kom dano ma kwed mo i lobo-ni waco ni yaa tye ki yo jami ticce ma pe romo pyerabiro loo mapat pat ma dano romo tic kwede i wi lobo. Egine wiye wiye wek i kare man wan watye ka dongo oduro ni Ya me lobo acude ni wagwoko, pe waneno makar ma diki-ni, dok bene diro bino ni cet ya ma wan waonyo i lum-mi kare aye kelowa makar. Ci nongo dong pire tek tutwal-li, waweko ya omedde ki dongo, wapito mukene en cet ya ma kiliyo moo-ni, wawek obed makar ma wacato en, wek okonywa ryemo can i yo ma lamal adada. Pien makar gunia acel me briket tye nyige miya abiro ki pyeraryo, ka in nino acel acel itedo ki nyige abicel. En ka iketo teli me otyeno nyige abicel, pien mac cani lyet ma pe ber i neko, ka dong owang, dong owang tuk. Ka itedo ki nyige abicel abicel, gunia ma tye miya abiro, itamo ni nino adi ma nongo gin eni itum kwede? En aye tye i kin jami mukene ma atamo ni wan macalo Lacwedi wagwoko ya, wan macalo Lacwedi kwarowa ki kwarowa gigwoko ya pi jami ma abedo ka waco ni dulle dwong ento en i wiye wiye atamo pi mite tutwal pi wan. Pien jo lutimo orako mogo gubino, gitye ka tongo ya ko kica kica, gicako gitongo Komwa gum ni ngeo kany ma neno ya tye. Kabedo mukene ma awoto iye calo adilang, kabedo mukene ma awoto iye calo atyak, kabedo mukene ma awoto iye calo onwoya, kabedo mukene ma awoto iye calo omoro, kabedo mukene ma awoto iye calo agagwa, kabedo mukene ma awoto iye calo pade. Ya eni weng kitungo. Kica kica nongo pig yang, pig wang ya keken odong iye ajut, pige nongo bedo iye tik tik. Ento botwa kany, waneno ya pud tye. Ento wek watye mere odur ma tyere kong nongo kiweko obedi gu maber bene wanongo diro ni ya kare kiromo gure i pito kene naka naka ma nyuto walego dog gang acel acel mwaka acel acel kono i wang co kono i wang poto kono i di kali wa pito nyig ya ma romo adek mwaka i mwaka i mwaka apar ka i pito ya ma romo adek nongo moni ero ero nyak nongo moni can tye ka bino eni aye lega na bot kaka wa macalo Acoli ki jo mukene ma tye woko obino laa gang ki pwony dano i ber me tic gwoko ya ma i kare man tye ka awa. Ok, i actually ki wek nya pa ngati col lamo ya, myero obedo col lamo ya, pien ya eno ti deyo ma yubo kom dano bedo fwot no eno. Del komi ki wiru ya no fwot cing dano mole ni lololo. So ya i actually obedo gin acel ma gineno calo lengo, pien i kare ma muni pe nongo watiyo ki mo ya me wii, nongo ngato owiro mo ya nongo odongo langut anede ki wek engute calo angut lyono. Co yaya obedo gin acel ma yubu dano komgi bedo leng. Lengo pa anyira ki wai col langut mo ya langut otene ngut oriyo ki wai kono odongo ngute nek nek calo ngut lyono gi neno en mo ya mo ya ka icamo mere ki wai ngati dong goyo ojila calo ocamo mo ya ni weko dwani bedo ma pwot nongo mole lolol so i neno wa i kit me yubu lengo me komi nongo watiyo ki mo ya ma mono waco ni beauty ya deyo lutino anyira wa weko mon acwali nongo ka gitye ka wot nongo woto ni jigi jigi. jigiji. Mono acudeno ma kiwaco ni ka gineno nongo giwaco ni tye organic, original, dok tye traditional, te lokke ni moo yaa aye kitiyo kwede. Ka latin nyako oketo moo yaa nongo pwonye menye leng leng. Latin nyako kong owiro moo yaa ka nongo owange menye lyak lyak. Wee aa nyako man leng ma col la moo yaa kom del pa ocwale ki kome eno moo yaa gwoko botwa. Pe dong dano komgi wanya calo i kom kare giwiro moo mogo ma kelo peko botgi. Ki me aryo, yaa obedo lonyo me loboni ma mono lwongo ni natural resource. Yaye tye lonyo ma otwi pire kene ma Lubanga omiyo botwa. So ya myero wagwoku pe en konyowa. Ka tye lonyo me lobo ni ka mete myero okati ki nyut miti ni Acholi myero ogwok ya ma mege, Uganda myero ogwok ya ma mege. Ya ni pe nonge i wi lobo weng i Africa ka eni. Wan tung kumalo ni Uganda watye ki dong tung kupoto ceng me Africa ci obino calo gum ma Lubanga omiyo ki tyen lok. ni wan yawa-ni obino, ma en ngeyo ni obikonyowa i yo madwong, gwoko kot, pito lutinowa, kelo lengo, yat, ginacama, ki jami ducu nongo bino en pi ber eni. An apwoya.